Magazynyň, dükanyň garawulynyň başucundaky ýazgy oýar hemmeni. Köp pul karz berip alyp bilmeýän algydarlar üçin. Gurbansoltan Nurýagdyýewanyň aýdan aýdymlaryndan duşurmagyny bergidahylar üçin garaşdym saňa. Türmeden ogryň obadaky ogry ýoldaşyňa ýazan haty kämen gelinçäň. Ýakamyz awutýag ýasaýan ýagçylar üçin halk aýdymy ýag ýaly. Perhili bazar eşidip gördük, ors bazar, teke bazar, jygynlyk, ýarmarka, maşyn bazar, at bazar, it bazar. Ýöne täze ýurt gowlaşyp. Ikili ulanysdan GR bazar açyldy. GR bazardan ýük baryny ýükläp getirýän gelinler üçin Leýla Şadurdyýewanyň aýdan aýdymlaryndan Gyzlar göteriň sandygy, Gazirowka suw satýan gazirowşşikler, Gyz gelinler üçin halk aýdymy,

çaý başynda men dogruskär goşulan ýazyp göremok. Siziň araňyzda goşgyny poeziýany oňat görýänler bar bolmagy gapyňky. Özüm gytrak goşgulary gowy görýänsiňiz. Eger gazetde zatda çykýan goşgulary elbetde Sizem okaňyzok meni? Uý. Hemäňizem okaýarys. Indi okajak bolýarsyňyz artyndan düşünemzok. Men öz indi şahyr diýibiljek däl özüme. Ýöne Eger ýazan zadym oňatdyr eýsegem diňläp düşünip bilseňiz şunana gowy diýseňiz onda men özüm ondan şahyr diýip ugrajak. Şoň üçin häzir şol ýazan goşgularymdan birini öňüňize okap bereýin. Ogul diýýär goşgyň adyna. Muny men öz ýeke toklyma däl, eýsem,

Toýly günüň gülmeýän, agyr günüň halyňy sorap gelmeýän gardaşdan ýagşyrak bolaýyn ogul. Beýikdir ýetmezine gülmeýän adam. Pesdir beýikligiňi bilmeýän adam. Gepi gepe sepläp ýermeýän adam ondanam daşyrak bolaýyn ogul. Öz gepine özi gülýänden gorkgyn. Karz bermän, karz alýandan gorkgyn. Göýä diri doga ölýänden gorkgyn. Olardanam daşrak bolaýgyn, ogul. Ýigit bardyr, gylyj oýnap, ýaý alar. Badyr ýigit saýaladar, saýalar, Ýigit badyr, diňe adyň gaýalar, Galanynam näme, biläýgin ogul. Jeza bermegin pes kişilere, Ýaran bolmagyn mes kişilere, Meňzejek bolgun tüýs kişilere, Gabrymda dik goýmagyn ogul. Sada bolgun, diýdirmegin, mes ogul. Öler kakaň, borsuň onsoň pes ogul. Erkejik bol, diýdirmegin, pis ogul. Kakaň şu kendinem alaýyn ogul. Uly märekede agras gürlegin. Pil depeňde çynyň bile derlegin. Irizmegin, il örenne örlegin. Soňa galsaň häki birdir, biläýgin ogul. Neşe ýol almagyn, çökerer dyza. Diliň gyş ýeder, ogla-gyza. Gyş, baky däldir, çykarsyň ýaza. Ýazam bir pasyldyr. Biläýin oglum. Salam. Ussat indi men mäňe bir goşgy okap bermekçi. Ýöne şu goşgyny okamazdan öň men ýüzlenmäm bar. Ýurdumyz gowulaşdygyça, gül açdygyça, Aşgabadymyz ak mermere öwrülýän wagty ak mermerdenem ak kristal, Ak ajan garaýagyz türkmene howp salýar. Geroin. Geroina agyz egenler Allah kuwat bersin. Degmedikler. Stop. Maňa dogry düşünersiňiz diýip men pikir edýän. Siz bir zada ynanmaň. Geroin goýup bolanok diýseler ynanmaň, geroin çüplenip goýberilýämiş diýseler ynanmaň. Geroin hiç wagt kellämden aýrylanakmyş, on bäş ýyldan soňam gatýan oýuna sowulaýýamyş diýseler ynanmaň. Sebäbi ony satýan realizatoryň narkodelisini satýan zady ol fantazisini. Şuňa ynanmaň. Şony has içgin, gizlin bilesiňiz gelse, Uzakçyň diýeli dozalary bar, ölçegleri. Amerikan filosofynyň ýazyjy Reý Bredberiň sahna çykyp, tomaşaçyny özüňe bendi etmek üçin, özüň ilki zatlara bendi bolmalydyň diýýär. Meň başym çykýar köp zatdan. Ölçegini bilýänsoň, sotla diýip bir zatlary bar oglanlaň. Şol. Sotlyk on manatlyk, on bäş manatlygy, mysal üçin, bir gramy kyrka bölüp ýasaýarlar. Diýmek, segsen, ýüz ýigrimi bölek edip goýup bilýän är-oglullaň bardygyny men maslahat berip biljek hem görkezip biljek, şoň maslahatymy size diňledip biljek. Goýup bolanok diýlen adamlaryň-a kelläňiziň uklanyşyny şoňa bermäň. Oň dermanam şol, permanam şol. On sekiz ýyl türmäde basyp gördük, bolanok. Sebäbi oň goýmakly taýyna gapyrjagynda ýok. Bir çyksam bolýa, çeksem diýip oturýan. Onsoň ony gadyrdan gadyra çenli saklap, maýyp edip çykaraýýarlar. Şonuň üçin men şoňa agyz degen oglanlary peseltmek islämok. Sebäbi o zadyň özi grip ýaly ýokanç zat.

Nurişdanyndan türkmenlere ýadygärlik. Ýürekleri eretdi. Namart baryny döretdi. Ärler orta seretdi, Giraýyn geleli bäri. Bilmän günä sogaby, Ýok ýiteniň jogaby. Satdy soňky joraby, Giraýyn geleli bäri. Telewizor gitdi ilkä, Çagalar zar gülkä, Öwrülip bir kül tilkä, Geraýin geleli bäri. Ady bamyş nalogda, Haladenlik zalogda, Derek ýokdur balakda, Geraýin geleli bäri. Tirýekilik el halyny, munda zat ne, pul galyny, gelin, ärlik, dul galyny, jeraýym geleni bäri. Edil düýnem agady, bu gün ýaman dagady, geldi, ölüm sagady,